Ne, ineno. Ayie, erokamano. Muma wacho ni to e ringra anwang'e chik machielo makedo gi chik ma chunya oyiego. Chikno miyo abedo misumba richo modak e ringra. Ineno, samoro ng'ato osedhi mokawo nyuka Bende ok en samoro en gima osetimore ne ji mamoko kata ng'ama winja sani. Mokawo nyuka koole agwata kowe nokwe ka wiye opoto. To koketo nyukani e dhoge oywaye gi speed mar 120 kilometers per hour ka ok ong'e ni nyuka liet. Odhi fwenyo ni nyuka ni liet kosedonjo e duonde koro ridore dhi e iye. Koro eka obiro fwenyo ni nyuka ni liet. Sama odhi fwenyo ni nyuka liet, nyuka ni koro ok nyal donjo iye to be ok nyal wuok oko. Ok nyal donjo to ok nyal wuok oko. Koro ochung' kama ochung'ie cha. Koro gima jali nyalo timo kende en malo wang'e kod golo sauti moko ma galagala, ma tiende ni odhi madho nyuka cha koparo nokue, to kata kamano nyukani ne liet. Tiende ni gimodwaro timo, odwa notim gima ber to orodhno gi gima rach. Muma wacho ni adwa natim maber to marach ema romogo. To wacho ni katimo kamano to nyiso ni nitiere chik moro manie ringra moloka misumbane. Chikni ema dwa wuoye matin e achiel kuom gik maloko ji misumbagi. Achiel iluongo ni wuoro manyalo miyo ng'ato gore e chiemo ka ok ong'eyo ni liet kata ka ok ofwenyo. Wuoro nitie pogruok e kind wuoro kod ngudi. Nitie pogruok e kind wuoro kod dhok mamit kata ng'ama nigi appetite. Ng'ama nigi dhok mamit kata ng'ama nigi appetite en ng'ama ngima madwa nochiem to ochiemo ka pache ler koneno gima ochamo. To ng'ama jawuoro to en ng'ama gore e chiemo nikech chik mar satan modak e ringrene oloke misumbane miyo onyalo gore agoya e chiemo. En ng'at miluongo ni ja mahawu. Ng'ama ngudi en ng'ama gire ok ton ma ok chiw gimoro. Ng'ama jawuoro en ng'ama gore e chiemo. Mondo ng'ato otim kama nyiso ni nitie chik modak e ringrene mamiyo otimo gima chunye ok dwa ni otim. Gino oloke misumbane. Emomiyo onyalo gore e nyuka maliet mofweny ka nyuka ni liet kosekalo duonde kochomo iye e duode nam iye kore kofwenyo koro kaka wuog onge gino koro loke misumbane chuno ni nyaka otim gima gino dwaro ma en wang' mamalore kod sauti magalagala. Ng'ama jawuoro en ng'ama gore chiemo ka pache olal. Kendo king'iye sama uchiemo tiyudo ka pache olal, pache onge kanyo. Wengene bende morore, wengene morore sama uchiemo. Bende inyalo yudo ka en ng'atno ma koro kata pi wang'e be ton, ochiemo ka pi wang'e ton. Koneno sup mar gweno to okoni kel, oneno mar ring'o okoni kel. Onyalo riwo gigo kamoro achiel nikech gini oloke misumbane koro sande. mano wuoro chik ma satan okete ringrene sama gigi timore kuom ng'ato kama ok en motimgi to chik moro mar jachien modak kuome ema miyo onyalo po kotimo gik machalo kod mago miyo ng'ama jawuoro En kata kosechamo ring'o to kata toothpick ma nosoko godo lake cha onyalo siko ga asike dhoge konyodho. Onyodho anyodha kamano kapod owinjo ka gino dum ne ring'o to onyodho kojok to onyule to omuode be momuonye amuonya nikech chik modak kuome okete ni ok owinj tik gimoro amora mamit. En e jal ma ka chiemo to nyaka kado tonie lawe. ton e lawe kata orwako suit en ka or to sup ton e lawe nikech chik modak e ringrene okete sande ni nyaka obed ng'at madwanyore matimo timbe ma ok ler. apako Yesu. Chuny mar wuoro osemiyo joma moko nogore e chiemo mamoro nyoyo. Nyoyo kende nomuok e lak ng'ato makanye mane lake ochako rame ma bende ema nokelo thogi mane githo. Mano chik modak e ringreni, chunyi dwaro ni itim maber, chunyi dwaro ni ichiem gi ungwana, chunyi dwaro ni ichiem kod horuok. To chik modak e ringreni chuni ni nyaka itim gik makelo wich kuot. Gin ema nyocha awacho e vidio machielo chien kacha ni ka giwinjo tik kuon to igi ywak. Tiende ni sama iye ywak, chik modak e ringre ne chande. Chunje kande usechier, koro gitiyo. Ma ema miyo inyalo yudo ka ng'ama miyo wuok kod pesane nodhi nyiewo chiemo ma ji chamo to kochopo e chiro torado kod gimoro miluongo ni mitura. ochamo mitura gi pesa ma ka ang' oduogo to okwanyo mana migongo wasi moko matin ema ang' oduogo la- loso nikech chik modak kuome osekete mondo ocham mitura e chiro ka ok oyudo mitura to omanyo mandazi ng'ama miyo chamo kod pesa monego bed ni onyiewo godo chiemo mano chik modak kuome ma nyaka dhano lamie nyasaye ma chik mar eh, wuoro wuog e kit ngimagi Agone Nyasaye erokamano. An jaote George Odindo, in miluwo channel ni, subscribe mondo weche mag puonjgi ka waketo tiyudo. Kise subscribe to di kar olang' no mondo kwaketo wach moro to subscribe, eh, eh, YouTube nyisi kendo iyudo. gima waketono e yo makare. Bende kawie thuoloni matin indikie gimoro matin, ikoment. Kech wecheni miwachogo biro miyo wabedo kod rieko mar dhi mbele. To mogik, like. Erokamano nikech isekawo kindeni matin mi subscribe. Subscribe. Kaw ka kinde matin i subscribe. Nyasaye mondo ogwedhi.